tinenge tichibvisa masakasi kuti foji yedu iite ikure zvakanaka tikabvisa masakasi tozoisa inonzi sakakila kuti masakasi asawande tinobisa masakasi toita sezvatoita pamuriwo zviya zviya kuti tikabisa maswadzo emasaidi muriwo unonyatsokura zvakanaka ndozvatoita kuti pafodya tinobisa masakasi kuti fodya inyatsokurawo zvakanaka anokanganisa utano hwefodya kuti inokwanisa kupera simba yotadza kukura zvakanaka yotashizha seriri
fodya yedu machikorero atiri kuita tine 10 maripas atiinawo eh, ripa yega yega anofanira kutyora 90 clips anenge aina weta wake padzinde tinobvisa shizha wani repasi akuibva acho ndo atinobvisa pastation tirisunga 4 clip redu rine 24 mastations saka mazhinji anofana

dzemakwitsa chinodiwa pakutyora fodya chete chinhu chimwe chete tinotarisa kuibva kwefodya 1 pasi payo pakutanga kutyora takutyora kuti akutanga kuti 1 tinotora shizha rakaibva sepano tinoshandisa system yedu toshandisa kuti totyora 1 shizha padzinde sa tinotora repasi racho its either riri kuseri kana riri kuseri kwangu inini ndo riri pasi ndo rakaibva ndo randinotora kana riri kuseri kwandiri famba nako riro riri pasi rakaipa ndo randotora rimwe rinenge rasara rinenge risati ranyatsoibva patodzoka ndikutendera matendero atoita muda pa 5 and half hectares pandodzoka iro rira ndasiya riere ndosvika richakanaka saka ndindakutora futi nekuti three days ndatatenderera munda tadzoka futi patakatangira paya pakutyora atinoti isusu ratingakondeme ishizha ratinoti bhanana ndo ratinorasa rinenge rapfurikidza kuibva kwaro negreen ratoti green hatidi kuti riende kubani ukaona watyora green unenge watoita overriping overriping inokonzera kuti fodya yatinenge takutyora semuenzaniso kuti ndatyora shizha rangu rakaiva seriri ndora ndiri kuti nitora iyo bhosa unotora repamusoro seriri zvatosiyana saka iri parichakala iri iri nenge risati iri iri rinenge yato green and paugreen waro ne ripping yedu hazvichapindirani kana taakugred iri atoshizha hombe yato ripping three iyi ripping one yandaenda nayo iyi yato pa three saka hazvichapindirani pagrade hazvipindirani pakusunga madhuku hazvichaenderani
fodya yedu tinotema mumunda umu imari pazano chikora maweta otakura waya nayo panapo pangoro toitakura netractor toenda nayo kumabhani tozonoiloda mubhani ya tinofukidzira fodya kuti isatsve nezuva inoita maspanji ikarohwa nezuva saka tichivhara netsagara mukuona i kuti pasapinde zuva
panapa tiri patsotso bhani iri e, bhani iri rakaripwa musi wemande ndoparakaripwa rane two nights riri panapa e, takatyora 146 strings dzirimo string yega yega ine 35 mabundles akatongwa mastation 44 which is mutepe one unenge uchitako string one inenge ichitakura 140 leaves saka tine 146 mastrings arimo anotakura 140 leaves tikatimusa ari kuti pa zvekuma 20380 leaves kabhana kakanokwanisa kutakura fodya inokwana hecta nekudarikidza uchityora shizha one one paplant pega pega because one hecta ine 15000 plants saka patinokwanisa kunge tichityora one shizha one shizha tine 20380 kaupana kakariso effective nekuti pane ratakambopisa rekudzikisa rekutakatanga kupisa racho ratadzikisa riri mushedhi mukati umu takashandisa 360 kgs dzehuni dzatakashandisa pa 8 tapipa fodya yacho yakabuda ipapo yakaita 86 kgs which is 4 kgs pa 1 kg 4 kgs of food pa 1 kg yefodya kana tichishandisa manormal bana atinoshandisa isusu kumusha ini ndiri mumwe murimi wacho ndinawo ariko kumusha ndorima fodya iyoyo kumusha tinoshandisa four macubes pisa fodya imwe chete ifanika yakapiswa iri panapa that is times four wochenjisa ari mabig logs aya inini ndine rocket ban ririko kumusha randoshandisa tikangoti four zvikochikari zvedu zvemombe zvekumusha zvinenge zvakazara zvatinoshandisa kuti rinzi ratsva seven days tishandisa four zvikochikari zvatinoda zvehuni zvinenge zviri ataita izi asi kana tiri pane kabhani kanaka tikatarisa tiri kutishandisa tutsotso tuhuni twakatotsemura especially kana maona kuseri kwatanga tiri kustoko pacoloringa tikutoita kudei kudei kutsemura tunhu twacho kuti tiri tudikidiki bcause ukatongesa logombe chete rine kana 3 kgs kana 4 kgs namba inobva yatokwira purazi haridi huni dzakaita sei dzakawandisa tinokwanisa kuzongodya kana ushandisa two kana three logs matemperature zedu kana asvika pa 50 60 ne70 ndopatinongoisa mabig logs afanira akatsemurwa ari papa ah, iri chandinoona bhani iri rakanaka kwazvo ndofunga vanhu vazhinji vanofanira kutotevera kuenda kumabhana ungatarisa mabhani edu ekumushaya tikushandisa mazihuni mazitanda tikupedza kutema miti tichaisa mazilogs muhombe atikuisa muita saka nekabhanaka unokwanisa kuti munhu anokwanisa kutoenda kunsango achinotyora huni dzekutakura neshinga chairo uchiwa uchipisa fodya nebhaniri hautombodi pamwe kana zvichikochikana bcause ihuni shoma shoma dzinoshandiswa ipapo ukatarisa kubva nezuro patakabatidza kabhanika ka kusvika nhasi uno tangosharisa 21 kg dzeuni 21 kg dzeuni ndozi pamwe madanda mairi aunenge wakadimbura one danda rakareba Ngori dimbura dimbura uri tsemura uri kwanisa kuti pa makeji za ndiri kutaura ya. But hwiri dzacho dzinofanira kunge dziri dzakaoma dzakasvawawo dziri nyoro. Pakudzora basa paiti kudzora pakuti mukatasa mabhana edu ekuatoshandisa kumusha hapana tuhuni tunoiswa tudiki diki twakadai mufenisi tunoisa mazitanda mazihombe anorema ekuti pamuda kutobatsirana kuti muise mufenisi wereza apa kana mukadzi chaiye anokwanisa kuita izvozvo unokwanisa kusiya mukadzi mudzimai wako achipisa fodya iwe uchitoenda samwe bcause anenge achingotora tunhu tushoma shoma twakatsemurwa achingokandwa imo saka wati kurujusa walabor pakuti haunawo man power yakawanda yokuda kushandisa ipapo even pakutakurawo matanda kana pakutema tema mazimiti musango aka ndo kalogo katinoisa aka tinoisa maybe kalogo aka after 30 minutes kamwe chete wote kangoisa two malogo mukati momumu akadarika apa temperature inenge yabva yakutokwira kudarika more than 35 saka mukatarisa tunhu twacho twatwisa twisa tunhu tudiki diki tikuchengetesa temperature iyoyo chazokomberai nefodya mwiri kumamodruku yakaripwa same day because pakaripwa iyo neinoyi but munotoona kuti thereis a difference iyi yatoita fully colored iyo iri kugwa isati yakara iri kuko kana tichiisa huni dzacho mukati imo mati fanira kudzisa dzakarara ndo chimwe chinhu tofanira kudzisa dzakamira dzakateera apa kuti mhepo painorowa apa inobva yangosvikobatidza huni iapa ndo imwe trick yacho iripo mukati mu iyi ndo mitepe yatinoshandisa pafodya iyi pakusunga mastrings acho chakanakira mutepe ndechekuti fodya yako haidhambi pasi apa inenge yakastrechwa yakasungirwa kumapeto mutepe mumwe chete unotakura 35 mastations anenge akasungwa 44 panenge paine 140 leaves dzine dzakatakurwa dziripo ipapa chakanakira chani chekuti fodya yako haidonhe donhe plus haibhende maguna anenge ari level yese ndozvakanakira mitepe iyo mitepe yatigadzira pa ndee next big ban iri papo iri hombe ratinoda kuita iri re 300 clips iri re 2 hectares ndoyatikuita panapo redi iro rine yacho yakakwana 146 iri bhani iri ndo isotso bhani zvakare asi rasiyana neiri ratanga patava apo iro iro idiki rino iri rahombe this is a 2 hectare bhani yakadiki katangatirako ka 1 hectare bhani kumaprimings kana iri pasi kana rino iri ihombe rine 4 tears iro rine 3 tears same measurements but rakawedzerwa matears kuti riite another tear pamusoro of which rakutakura fodya yakawanda kana uchityora ari maprimings fani kana takatyora ari pasera pa ari mune bani dikiro muno munhu ukwanisa kupinza unokwanisa kutyora fodya ye2 hectares uchipinza mashizha that means unogona kutakura 40000 leaves muno uchitora shizha 11111 paplant ndina pado apera zvema 2300 breaks zvinopinda ipapa simbi dzese dzakaiswa panapa idzi hadzikazvike kana 300 dollars semaudzirwa andakaita ini plus chakanakira simbi idzi ndechekuti kana tichinge taisa moto simbi idzi dzikabata moto dzikapisa hadziruze moto nekukurumidza zvaa different nematanda zvezvekuti kumusha tinoshandisa matanda emagamtrees aya gamtree kuti ibate moto igare zviri simbi ikadzimari yabata moto yapisa yatopisira hati hailuze moto inochetichengetedza moto ndozvakanakirawo simbi idzodzidzi plus ipermanent igarant whereas muti unopfukutwa simbi idzi hadzina zvazvinodzipfukuta bhane redu iri zvarakaita rakaita kuti topu yacho iri padenga iyo iri yega yakabatwa nemabhaudi ichi chepakati ichi chiri chega chakabatwa nemabhaudi makumbo ayo ari six ari pavo yega saka unokwanisa kukumura utorongedza utokwidza kana mutrera uenda unovakira kana pamunda pako pane fodya yako pauri kuda ipapo utovakira gore iroro utoisa bhani rako ipapo you can either use haisen or plastic apa tangoisawo zvidhinha nenyaya yekuti riri permanent panapa nekuti aurishandisa panapa but kana kuri kumusha kana uri small scale farmer unogona kuriisa panzvimbo unoda kuti gore rino warima apo worisungirira ipapo utoisa plastic wotocover neplastic padenga woisa uswa wotoshandisa